Ndiye watinovenga kumasowe, ndiye wakatikoka kuti tibve mukati menyika tiuye kuzonamata. Eriruya, ndiye anotipa upenyu hwatiri kurarama. Eriruya, eriruya. Mukuuya kwenyenzi pamusoro penyika hanzi ibasa guru pamusoro pepasi. Eriruya, kuti tipuwe nhano youpenyu tisvike rufaro mamuri rufaro mamuri kunyange pakutanga dai vakateerera kutaura kwese nenyika pakutanga ingadai isina kuparadzwa pana noa heriruya asi ndoda kuti vepakutanga havana kutoteerera noa achitaura heriruya nemusi wayakanzi ndatenda baba vanga vachimba vachiti ngaifambe noa ngaifambe ngarava mudzimunira vakuti wataura eriruya nhau yamwari yekunamata ukasateerera zvinotaurwa nemudzimu unoerawo mwari unogona kutadza kuzvibata Heriruya. Handina kumisa kuparidza anga achiparidza nokuti achiri kuparidza ndiri kutaura chete zvataurwa na- naMwari wangu. Heriruya. Ndanzwa Mwari achitaura achiti mukuburuka kwenyedzi pamusoro penyika inenge ichida kutipa nzira yekuti tizive kwatiri kuinda nekwatiri kusvika. Heriruya. Heriruya. Saka nzira iyoyo tikapesana naye tinogona kutadza kusvika. Ruvaro mamuzi. Haleluya. Pane umwe mbuya eh, ari ari- ari kumusha uko aibvunzwa akanzi akanzi baba Johani wakaona zvikanzi ndoda kutaura baba Johani hanzi ndine 2 years ndakarapwa na baba Johani ndaita cancer Baba Johana wakaprofita baba wangu naamai wangu vachiti kuna baba wangu, iwe uchafa, mudzimai wako agosara, asi uyu mwana wako achararama. Zvikanzi vakanditora vakandiendesa kumusasa, ndobva wanoita eh, kwainzi kumusasa ndokwatori kumasowe. Eriruya! Zvika taita kumusasa kwaya kuya, baba Johana vakanovaka munamato, ndokubva ndamuka ndobva ndapona. Eriruya! Zvikanzi baba Johana ndinovaona, ndinovaziva nemaziso angu nokuti vakazouya vava kuya kuzoti Joroda. Ruvara Mahmud zvikanzi vakazodzoka vachiombeka vanhu. Mubvunzo wavakabvunzwa nemunhu akanga achibvunza amai ivava akavabvunza achiti, Ko sei mazuva ano Jorodhani risiko? Zvikanzi, Aiwa. Vakazoteera baba Johani havana kuzobvunza uye zvahavana kuziva uye zvavanga vasina kukodzera kuti vagozoombeka vanhu. Eriruya! Kureva kuti kudenga ikoko hakuendeke dzimwe nguva futi tisina eh, kupiwa mwenje nemudzimu unoera waMwari, tisina kupiwa zivo nemweya mutsvene waMwari. Rifaro Mamuzi. Tinganamata pamusoro penyika asi kana tikanamata zvinoshamisa kwazvo pamusoro penyika kuti vanhu vakafa vangani vagere pamusoro penyika vasati vadzoka. Heriruya. Heriruya. Heriruya. Tinokundwa namadziteteguru edu isu aiziva kuti munhu akafa kupera kwesix months kana gore vanoenda kumakuva unotakurova guva tonodzora mudzimu uye uye musha Zvakafanana nemupostori anonamata, kana wafa waenda kudenga kure, isu tinoimba tichiti wafa wanaka, nuyezve wafa atoo ngirozi. Eriruya! Mm-hmm. Asi ukazotarisa hakuna kana umwe chete kuvanhu vatema akauya kuzotaura mubvunzo mukuru iyoyo. Tenge tichinamata asi tichipesana nemudzimu unoera wamwari. Haleluya. Ndanzwa Mwari wangu achitaura achiti mukuuya kwenyenyedzi pamusoro penyika yada kutipa nzira. Ndiyo iri kuchemerwa iyoyo rufaro mamuti. Haleluya. Kune murume aimba manheru ndichiti zvamaitaurwa naMwari wangu pano. Aimba achiti ndinoda kutaura

Dai vanhu vaiziva kuti Jesu wakafirei, wakafira kuti vanhu vagozowana upenyu husingaperi. Eriruya, eriruya. Mazuva atiri kurarama pano panyika apa mashoma, pane mazuva achauya. Eriruya, ndanzwa Mwari achitaura nhau iyoyo. Ruvharo mamuzi, ruvharo mamuzi. Ndinotenda vanhu vemukati menyika ino vaiti pane temberi, pane chechi, pane makuva. Zvavaitaurira vaitauri vaiyeuchidza vanhu vaiuya kuzonamata muchechi kuti kuseri kwokunge mabuda muno muchaenda paseri apa. Ndozvavaivaudza izvo zviya, asi vanhu vanokanganwa manje. Ruvaro rwamuzi hazvina mhosva kuti wakaita dumbu rakadii, hazvina mhosva kuti wakaonda zvakadii, kana nguva yacho chimbe yakwana iyoyo Mwari vakushevedza vanokushevedza unoinda ruvharo mamuri ruvharo mamuri eriruya eriruya eriruya ndakambonzwa mweya mutsvene uchiti kana iri nzeve yako yekurudyi nokutadza kunamata zviri nani uidimbure vanhu havazivi kuti zvinoreva kuti kudii zvikanzi kana riri gumbo rako iwowe rekurudyi nokutadza kufamba nokutadza kuti uchakutadza kupinda kudenga zviri nani uridimbure ufamba uri chirema kuzoitira kuti musi waushamuka unenge wari makumbo ese eriruya ndanzwa mwari wangu achitaura pano ndinotya kana mwari achinge ataura pakati pedu ruvharo mamusi nokuti anenge achivavaridza kuti isi tigone kunoumbwa anenge achitsvaga kuti panzira yekuti tienderai kuzororo isi takakomborwa kumasowe ruvharo mamuri Ndaitaura nomumwe mufundisi zvikanzi kuchechi kwenyu munoverenga bhaibheri ndikati hativerenge zvikanzi ndaiye musingaverengi bhaibheri ishoko ramwari ndikati harina kumboipa baba bhaibheri iro riya rakanaka kwazvo asi rakambonyorwa nani zvikanzi nevanhu ndikati mashure makore mangani eriruya zvikanzi sei mwabvunza ndikati rakazonyorwa zvimwe zvataitika saka zvimwe hazvina kutopinda imomuya uye zvene zvimwe zvinoita munhu zvakafanana nevana vanodzidzwa naticha mumwe chete pachikoro Unodziswana tichasuma kuzonyora exam same tifoira madzikwana tichahwana. Kune mabatire akatosiyana. Haleluya. Ndoo zvakazoitisa kuti Bhaibheri riri kuzonzi iri rinyorwe rine chapter charo rine chapter charo rine chapter charo. Ndakazotarisa kuvaRoma kwacho kune rimwe rinonzi rina apokrifa. Haleluya. Ukatarisa izvi zvikanzi kwane mamwe mabhuku akanyorwa kunzi mabhuku asina kuzokwanisa kupinda muBhaibheri. rufaro mamusha kureva kuti pane zvakavanzika zvimwe zvatisingatozivi zvinoda kuti tizive zvatinozoti kana tisinge tauya kudzimunera vanotitsaurira rufaro mamusha chipiko chakanaka chokupfeka nguvo chena yatiri kupfeka Nguo chena yawakapfeka dai waiziva kuti unoipfekerei. Unoipfeka uchitaura kuti uchitaura kuti Mwari ndakapfidza mukutadza ndakasiya mukutadza asi ndizvo here? Ruvaro wangu. Haleluya. Ndazwa Mwari achitaura achiti mukuburuka kwenyenzi pamusoro penyika kuya kuzotipa mbiri. Kuya kuzotipa nzira iyesu yokuti tizive patiri kuenda. Ruvara mamuri. Ruvara mamuri. Nhamo namatambudziko zvinopera tigere pamusoro penyika ino. Ruvara mamuri. Eriruya. Eriruya. Ndakatarisa marukozero kune bhazi raibva kuDurban richienda kuZimbabwe vanhu vachida kuenda Christmas. Eh bhazi iroro rakabva rakudubuka rakabva rauraya vanhu. Vanhu ivavo vakanga paaka- akatobva akatorongedzera kuti kuenda kuChristmas. Amen. Asi Christmas yake yasvi- yakasvikira munzira. Mubvunzo ndokuti zvaanga achiti ndikuenda kurima saka ngaagadzire here kuti ko zuva rekuzoti kana mweya wangu uchinge wabuda ndinokwanisa kuzopinda here mukrisimasi yakanaka yekudenga eriruya iyoyo ndo krisimasi inokosha kumusoro kwekurarama kweupenyu hwedu ruvharo mamuzi eriruya kuna mwari kudenga uko anoda kuti tinamate Kuna Mwari kudenga ari kutsvaga mbiri pamusoro penyika. Ndiye akati ndinamatei kuda kana kusada pamusoro penyika iyi. Ruvaro mamuzi. Eriruya. Ndanzwa amai vangu vachiparidza vangu vachiti kunyange munhu ukamanikidzwa unosvika unonzwa munhu achiti kunyange nasikana mari oh Jesus. Anotomusheedza nokuti anenge amutsvaga kumuziva kuti ukanzwa manoshanga pazidara kuti Jesu panenge paoma. Hapatariswa zita rokuti Jesu kana pamwe paya paimba zvakanaka. Heriruya. Munhu akawina roto harisati ndanzwa achiti oh Jesus. Heriruya. Anobva ati eh, lake randinara hariite. Ruvara wamburi. Heriruya. Asi akapotswa nemota anoti Jesus. Nokuti anoziva kuti ndiye munhu chete anogona kunditarira. Rivara mambundu. Haleluya. Ndanzwa Mwari wangu achitaura mazwi. Ndiwo andasumukira chete. Ndigopa mukana kuna amai yangu vachitiparidza kuti vagotiparidza. Ndanzwa mweya muchena achitaura achiti mukuuya kwenyenyedzi pamusoro penyika inoda kutipa nzira yekuti tinamate. Ruvara mamuzi. Ruvara mamuzi. Hatina kuchenjera takagara pamusoro penyika ino. Hakuna munhu anoziva zuva raanoida. Ruvaro mamuri. Haleluya. Ndaimbodzidzwa nasekuru vangu vachinditi muzukuru ndoda kudzidza chinhu chimwe chete usabude mumba wakatsamwa. Nokuti unogona kubuda mumba wakagumbuka unorohwa nemotikari wobva wafa wakatsamwa. Kudenga unosvika une chigumbu. Kwauri kuenda hausvikike.

mweya mushoma wamwari dai waigona kutitendera taiziva chakanaka chakamira pamberi poso hovanhu ruvharo mamuri eriruya ndaiverenga kune ndege yakashiyaka vaiko maresia yeye anonzi yakatsakatika yakaenda asi ndakazomu ndaakuverenga ndichiita rimwe research yandaita pane imwe ndege yakaenda 1974 yakazonomhara paairport eh, palemwe airport 1989 iine vanhu vanga vakafa zvitunha vari mumastereton chete ikanonomhara paairport vekundege pavakabayakunotarisa ndege yanga yarenda vachizi vakoshaya kuti yabva kupi kunoitati vakaona napilot akagara pastering akabata ari mabhonzo akagara pastering Makore manganani achitevera mberi kubva 1974 kusvika 89? Kureva kuti mweya yawo ndoyanga yakaenda kudenga asi nyama yanga ichiri pasi ichida kuya kuzoitwa ruvara mamudzi. Zvandinoedza kutaura ndinoedza kutaura kuti kudii? Ngativavarire pamusoro penyika tinamati. Takakomborwa nokuti takadiwa nemudzimu unoera mweya mutsvene waMwari unouya kuzotaura matiri. Mweya mutsvene waMwari paunotaura hana yako ngaivhunduke. Mweya mutsvene waMwari paunogugudza uchitaura, hana yako ngaivhunduke. Imbobvunza, ndakanzwa mweya mutsvene uchiti, pakutaura kwemweya mutsvene, iwe teerera. Pakunyarara kwemweya mutsvene, bvunza. Zvaiedza kutaurwa nemweya mutsvene waMwari ndewekuti tibvunze kana mweya mutsvene uchinge wanyarara kuti Mwari marevei. Eriruya! Pane chiri kutsvagwa naMwari munhaka yevanhu vatema kuti tisvike. Dai vanhu vatema vaimboziva kuti takakomborwa sei. Ini ndinotenda kuno mukati menyika dzino kwatigerewo. Christmas kana ichinge yasvika nekumabasa kunovharwa nemotikari hadzifambi fanaka kuno kunanaridza utomboona kana bhasi. Haleluya. Vanhu vanenge vakagara mudzimba dzavo asi kuchecha havaoni. Asi vanotoziva kuti Christmas kana yasvika ndinofanira kuti nditengewo present ndine kuropa munhu. Heriruya. Nekugara mudzimba ovhara mumba kusvika zuva ravira vagobuda mangwana kuseni. Heriruya. Asi kana vachitaura vanotaura kudai tinoziva kuti kuna Jesu. Kunyange risiri raro zuva rakaberekwa Jesu asi vanotoziva kuti ariko chete. Ruvaro mamuri. Ruvaro mamuri. Heriruya. Nhau yataurwa naMwari wedu panaati mukuuya kwenyedzi kuya kuzotipa nzira vanhu vatema kuti tisvike Takakomborerwa, takadiwa nemweya mutsvene waMwari. Rufaro mamuri, rufaro mamuri, eriruya. Mweya mutsvene chawakatidira isu, wakatida kuti tine tsika nehunhu hwakanaka. Ndozvakatyiwa kubva pakutanga nanhasi, ndozvinodiwa naMwari. Eriruya, imbotarisai muAfrica zvamuri kuita. Kumwe hakusi kunaya mvura, kuri kunaya mvura, mvura ichirubva yauraya vanhu. Heriruya. Kuri kuyeredza kuri kubva kwayeredza kunanatinya nevhu nevhu nenyika iri kubva yadimbuka nepasi nevhu richibva rapfushira vanhu. Kuri kudengenyeka zvakataurwa kunzi nemazuva ekupedzisira ndozvazvinenge zvaakuita. Dambudziko nderekuti hatirangariri zvakataurwa naMwari kuti tigovhunduka. Heriruya. Sezvataurwa naMwari wedu pano. Ari kuti vanhu vatema munondipisa tsitsi nokuti mune hanganwa. Heriruya. Asi tichakumbira kuna Mwari kuti hanganwa idzo dzigobviswa. Kana tabviswa hanganwa tigoziva kuti kudenga kunoendwa. Heriruya. Heriruya. Heriruya. Heriruya. Ngatiitei semunhu anodya sadza kunyange murima haufe wakapotsa muromo. Ukaona wakupotsa muromo kureva kuti wakufa. Muromo haupoteke kunyengedza kadii. Kunyange musina magetsi asina kubatidzwa ukatimba mufi wasadzi unotonanga pauri chete. Ukaona vakunzvekaenda paritivi zoti warwarisa. Eriruya unotonzwa vanhu vachitaura kuti a ah, handifunge kuti vanorarama gore riro nokuti vanoona sadza richienda kuritivi usiku. Eriruya, eriruya, eriruya. Saka ndiri kuti mweya mutsvene wamwari ndaunzwa achitaura mwari wedu achiti Kuuya kwenyeedzi, kupenya pamusoro penyika neruvheneko rwetitakure. Dai Mwari iye eida agona kutichengeta atisimbise mukunamata kwatiri kuita tigere pamusoro penyika kuzoitira zuva reperero kana richinge rasvika tigozoonana. Eriruya! Eriruya! Eh, ndakatenda ndaka- ndaiona rimwe bhaisikopo randaiona pa- pachidzangaradzimu richitaura kuti hanzi the good place Eh, vanhu vakanga vaenda ikoko vanhu vakanga vafa panyika. Chakandishamisa ndechekuti vanhu ndakatoti vanhu havanotoziva chokwadi zvinoitika kudenga. Haleluya. Munhu akanga ariko uye aitaura nechirudzi chake aitaura nechirudzi chake asi ndakazonzwa aitaura nechirungu achiti eh, ende chirungu yako unonyatsotagona kutaura chirungu munhu yaitaura kuti aiva ndobva ndakaberekerwa kucameroon uku yandikutaura ifrench zvikanzi ko sei uri kutaura chirungu chandiri kunzwa zvikanzi aiwa kunoko hakuna intapureta iwe unotaura french ndichitaura english tinonzwanana zvatiri kutaura ndikati chinhu ndochokwadi ichi eriruya kudenga kuna mwari hakuna anopirikira munhu anotaura chindhere anosvika achitaura chindhere munhu anotaura chitonga anosvika achitaura chitonga yotaura chizezuru asi munonzwanana chete kureva kuti mwari ndiye akasika mitauro yese Haleluya. Saka kana Mwari achinge ataura, ari kutaura isisi kuti tibate nerurimi rwedu, tibate nemazwi edu, tibate nenzeve dzedu nokuteerera kuti Mwari vari kutii. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Ndinonzwa vamwe vachitadzi ndakumboenda kunogeza Asi hazvireva kuti kana wageza ndokuti tsvina yabva pambiri wako. Unogona kugeza asi tsvina igoramba yakanamira. Eriruya. Eriruya. Unogona kupinda mushawa every day uchigeza asi magezero. Mumwe unogona kungonopinda pashawa wongozvinoziva mvura wobva wabuda. Vanhu vanogona wanyora vanhu wageza. Asi kuti anopinda mushawa agopinda netauro. Akazopukuta kumeso akazopukuta kumeso. Fanaka kumba kwangu uku ndine vana anoti akapinda mushawa anopedza hwana awo achigeza. In 5 minutes ndinenda pedza hangu kusiyana kumagezero. Ereroya. Amen. Ereroya. Amen. Ndinozomubvunza kuti wanga uchiri kugeza kuti eh kuti yei. Ndikuti ya bhazi unotokwira wasvika kuZimbabwe. Hwana hwana unenge watobva pana pakati unotosvika kuAmsterdam. Umwe munhu anenge achiri mushawa achigeza chete. Eriruya, eriruya, eriruya. Masiyana emagezero zvakafanana futi nemabatiro eshoko raMwari, mabatiro futi enhau dzaMwari. Umwe munhu anoda makore 10 kuti anzwise kuti Mwari vari kutii. Umwe munhu anoda hwanawa chete anonzwa kuti Mwari wangu ati kudii. Eriruya. Saka sokutaura kwaita Mwari wedu wataura achiti Iye sisavatendi sekunamata pamusoro penyika ngatizivei takadiwa nemudzimu unei eriruya ngatizivei kuti tine zuva reperero richauya pakurarama kwatinoita anzi ngatizivei kuti tine mazuva akaverengwa pamusoro pokurarama kwedu eriruya pakuverengwa kwamazuva iwaye ndoanotyisa ndoanovhundutsa anotsvaga mumwe nemumwe Ruvharo mamuti, ruvharo mamuti. Eriruya. Saka pamberi pedu pamira basa rakanaka rakanzi naMwari wedu tigoona sekudzika kwenyiyedzi ngatipiwe chiyedza tigoziva kwatiri kubva nekwatiri kuinda tigotarisa basa rakanaka remweya mutsvene wamwari ruvharo mamuri ruvharo mamuri eriruya eriruya munhu kunyange ukapiwa munda Ukadyara munda uya nechibage ukasana kusakura kana kudiridzira hamuna chinobuda. Heriruya, heriruya. Tasiyana neshiri dzinoti chero pasina kurima rinogona kudya ruvara mamuri kana gudo haurooni rakabata badza asi unoona richirarama neminda masiwa nevamwe ruvara mamuri nokuti ndomasikirwo arakaitwa namwari ruvara mamuri ndoda kuimba ndigogara pasi ndichiti dai mwari vedu vatirangarira vagoziva kuti ndo zvavakatidaidza kuuya kumasowe vakanga vatichiva vakanga vatida asi kune hondo iri kumashure inorwisana nedu isingari kuona tisina mata inoti kana vachinge tanamata anouya kuzotirwisa

Asi ndikatarisa kuti vanganana mazino akaora vachigeza netoothpaste dzimwe dzinodhura. Eriruya. Imwe yakanzi Sensodyne. Eriruya. Ruvaro mamuzi. Ruvaro mamuzi. Unozoona akusekera kuti aisha ko zvaakatopera mazino. Asi vanotogeza wane tutuburashi. Kune tutuburashi dzinodhura dzimwe dzekuba 50 pounds dzokugeza mazino anoora. Ereroya. Ruvara vamudi. Ruvara vamudi. Eriruya. Asi mweya mutsvene uri kuti tsvage tutuburashi yakanaka inokwesha moyo wako.

Haugone kutumira munhu kuti enda unondigererwawo musoro uyu wasara kumba. Anogerwa hanzi ndiye aenda kubhabha. Kunyange ukatumira nemari, kunyange ukamupa aenda kunogerwa ne100 pounds kuti unondigererwawo, iwako musoro haugerwe nokuti hauko. Ruvharo rwaMwari. Eriruya. Eriruya. Ndozvakafanana nesu.

Ndakanga handina kumisa muparidzi anga achiparidza asi ndasumuka kutaura mazwi anganzwa mweya mwari wangu achitaura achiti nyenyedzi yabva kudenga iyi rufaro mamuri ndaitaura kuna na baba ava eh, marungwazwiri aya pane murume akauya akauya akapfeka gemenzi mwe ranga akapfeka apa handiti buda panze nani abuda panze nani anoritora Apa handiti wariona here masorerwo ma, arakaita ndikati ee asi mubvunzo wandakabvunza ndakabvunza ndikati mwari makati gemenzi iri ukaona gemenzi iri raakupfekwa iri kureva kuti nyika yakuguma zvikanzi saka iwe ndiwani unondibvunza eriruya ndakabva ndanyarara ndakabva ndadzokera uno ruvharo mamuri ruvharo mamuri eriruya eriruya eriruya Ndakati ndapinda mumba ndakatadza kurara ndichibvunza ndikati mubvunzo wandabvunzwa panze apa ndanzi iwe ndiwani unondibvunza ruvara mamuzi ana amai nana baba ngatityei mazuva ano tiri kurarama tigere pamusoro penyika haasi yedu ndemuridzi kudenga uku kune zviri kuitika namwari kune pari zvavari kuita

Haleluya. Pane mumwe angoberekwa nhasi akuti achingoberekwa achienda achibva angochema achibva angoona malights abva angoziva kuti kune chinhu chinonzi magetsi achibva atofushirwa achibva atonyarira achibva atopfuurira kuenda kunovigwa. Haleluya. Hapana chaatadza haana kana mhosva. Asi Mwari vakatoona kuti haana kukodzera kuti agozo dzimwe nguva dai akazoraramisa panyika aizovatadzira Mwari. Rufaro mamuri. Ndiri kuti Nzvera nemoyo wako nehana yako pawakamira ndepapi? Eriruya, eriruya. Regai ndiimbe ndigare pasi. Ndichitenda Mwari wangu nekutaura kwaaita kuti iyesu takadiwa nemudzimu unei rufaro rwamuri eriruya tiwedzere baba